Azul fell-awen, atan ihi nuɣal-d temsirt tis ukuẓ ɣef taffa n yisefka. Ass-agi, ad wen-d-sfehmeɣ d acu-t tcacurt, taffa-agi n isefka. Xtareɣ-awen-d sin imedyaten i wakken ad wen-d-sfehmeɣ ayen i bɣiɣ ad d-nini ɣef taffa n yisefka-agi. Ihi, di tazwara, bɣiɣ ad wen-d-mmeslayeɣ, akken teẓram, wagi ad akk i yesseqdacen Facebook, Teskelsem akk abrid amezwaru, isem-nwen, i wakken ad tesruḥum ad tnadim deg-s ayen tebɣam, neɣ ad tarum dinna, neɣ ad d-ternum d tavidyut, neɣ ayen i wakken ad ma yella kra tiktiwin i tebɣam ad tcerkem d wegad akk yellan dɣa di Facebook-agi. Facebook d acu-t? D asmel web, d asmel web, asmel D ayen meqqar s tefransist d un site web, d asethmel web neɣ d asebter web, asebter d une page, i wakken ad teskelsem di Facebook-agi, deg usmel-agi s amezwaru yessuter-ikun-d i wakken ad d-tefkem isem, tikwal d isem, tikwal am dagi tura d tansa, tansa taliktṛunant, I sin-a ur d-yenni xtiret-d awal uffir, ha twalam dagi awal uffir-agi ur t-tettwalim ara, awal uffir ayɣer? I wakken ma d-tuɣalem ar s asebtar-agi neɣ s asmel-agi web, yal abrid ma tebɣam ad d-tkecmem deg-s i wakken yella kra i d-tnadim neɣ ad teẓrem ayen iḍerrun, mi ha d-tefkem isem-agi-nwen neɣ Tasna talikṭrunant am dagi, ad ternum awal uffir, ayɣer d yuffer, yedder d uffir, iffer i wakken ḥaca kunwi ad t-yissinen, i wakken ma tkecmem ar Facebook, tussma d kunwi ay yezz deffir, ay maci d wayeḍnin ay yettmeslayen neɣ yella kra ay ttarun deg umur-nwen. Ihi ma twalim kra ismar n web, maci kan Facebook, llan wiyaḍnin, ma teskelsem deg-s, Ma ma tɛedda kraḍ d ayen i d-mugrem d ayen i d-mugrem, tikwal a wen-d-yernu, a wen-d-yeḍreb isem, a wen-d-yeḍreb awal uffir, a wen-d-yernu daɣen i kra isteqsiyen, isteqsiyen-agi, akken ad itebbet d akken d kenwi, ass amezwaru, a wen-d-yefk isteqsiyen dɣa ad textirem yiwen neɣ sin seg-sen. Deg umedya, yezmer a wen-d-yini efk-d taddart anda d-tluleḍ, Ad taruḍ taddart anda tluleḍ, yezmer awen-d yini d anwa acennay i tḥemmlem, ad taruḍ isem n ucennay-agi neɣ acu n uɣerbaz anda teɣriḍ isem i meẓẓiyeḍ. Ihi ma textirem yiwen n useqsi neɣ sin iseqsiyen, ad d-terrem fell-asen ayɣer akken i ten-id-irennu i wakken ad itbet d akken d kenwi ayagi i yebɣan ad tkecmem ar Facebook-agi neɣ s asem n web-agi I wakken ma yella kra i d-turam, ma yella kra i d-tennam, atan d kenwi i mačči d wiyaḍ-nni i t-id-yuran. Ihi tura ma d-iniɣ akka, nniɣ-awen-d ad d-terreḍ isem, ad d-tiniḍ awal uffir, tikwal ad d-ternuḍ akka deg yiseqsiyen, tiririt ɣef yiseqsiyen, tikwal ad d-ternuḍ kra, mačči kan di Facebook-agi, tikwal deg yismaren-nniḍen, D lweb niḍen, tikwal llan kra n tilɣak, tilɣa, les informations, i wayen akka d-rnum ad t-id-arum. Ihi d tilɣa-yagi i wagi ad d-ijmeɛ usebter-agi web. D isefka, d isefka, ha tecfam tura d ayen meqqaren s tefransist les données, ad ten-ijmeɛ, ad ten-iḥrez deg uselkim, ma ak d-iniɣ asebter-agi yezmer d Facebook, yezmer d wayeḍnin, ad ijmeɛ isefka-agi akk i d-ileqqeḍ, akk isefka-agi i d-yegna, tilɣa-yi akk i d-ileqqeḍ, ad tent-iḥrez, akken teẓram mi ara ddmeɣ amedya-agi n Facebook, aṭas n tilɣa i d-ileqqeḍ Facebook, ihi ad t-yerr, ad t-iḥrez di tefsit, di tesfifin, neɣ ad t-iḥrez deg iḍebsiyen, Deg yiselkimen niḍen, deg yiselkimen i yigmaḍ ibeɛden, mačči kan ɣef tmacint-nni neɣ ɣef uselkim-nni, deg yiselkimen-nni kan i sseqdacen. Ad awen-d-iniɣ amedya wis sin, aṭas seg-wen ahat tuɣem-d yakan tesqedcem asmel-agi n web neɣ asebter-agi n web n Amazon i wakken ad d-taɣem imagraden, imagraden neqqar articles, d ayen yettnuzun dɣa di Amazon-agi. Dagi giɣ-awen-d deg umedya kra idlisen ad tafem di Amazon, yefka-awen-d kan idlisen i sɛiɣ nekkini, d acu kan i akken teẓram ad tesqelbem ɣef idlisen i wen-ihwan, ɣef tɣawsiwin i tebɣam ad d-taɣem, ayen akk tebɣam ad t-id-taɣem ad tafem dagi di Amazon mačči kan d idlisen. Ihi ma twalim idlisen-agi deg umedya atan tesɛiḍ isem d anwa i t-id-yessuffɣen u taggad-agi akk d tilɣa af akk tilɣa dagi tura f idlisen, lameɛna lemmer dagi d tiɣawsiwin niḍen ad ttqellibeɣ di Amazon, ad sɛuɣ akk daɣen i tilɣa fell-asent, s ssuma d anwa ad t-iznuzun, acku Amazon ma yeznuzu tikwal yettawi-ten-id daɣen seg wanda niḍen, mačči kan d netta i ten-id-yessulin neɣ yettawi-ten-id anda niḍen i wakken ad ten-izzenz. Ihi, ayen akka akk tilɣa-agi akk ara tafem, d isefka daɣen, d ayen umi neqqar isefka. Isefka-agi daɣen, ciṭ ciṭ, akken ad qqimen kan deg uselkim-nwen, di tmacint-nwen, ihi d Amazon-agi ad tent-iḥerzen deg yiselkimen-nnes yellan, ɛawden akken ma tecfam ayen mi wen-d-nniɣ ɣef isigna, mi wen-d-meslayeɣ ɣef isigna aselselka, ihi yezmer ad yili yeḥrez-iten akk deg yiselkimen neɣ deg usigna asenselki am yines netta. Ihi isefka-agi, ukrem ifat aṭas isefka, d ayen wen-qqar taffa n yisefka, Ihi, d acu-t tafa n yisefka? Isefka, akken i d-nenna, asefku, tisefka, isefka, d les données, données, data s teglizit. I ma d-nini isefka, fehmet d akken sdeffir isefka-agi, izmer d isekkilen, d iḍrisen, d ahil ihallen, ahil, programme, ihallen, d ayen akk yellan, d ayen akk Izmer d izmer d tividyutin, d ayen akk nezmer akk ad naf, ayen akk i tettwalim akka di internet d isefka. I ma tneḥrez isefka-agi, i ma tneḥrez, neḥrez-iten s talɣa tumḍint, tumḍint numérique, ɛawdin, tesɛa amkan, ayen akk ay, ayen akk ad neḥrez di tmacinin, deg iselkimen, neḥrez-it yura s yiw ulac d yiwen, zéro et un. ur yettwarwi ara s wayen nniḍen. Ihi isefka-agi ma ifat ad ilin aṭas, nḥerz-iten deg wallal n uḥraz Akam uḍebṣi, Akam iḍebṣiyen, neɣ d win yeqqar daɣen tisfifin, ḥerzent daɣen tisefka-agi, ḥerzent taffiwin n yisefka, Tafiwin, Taffa n yisefka, qqaren-as s tefransist base de données, s teglizit database. Ihi tafiwin n yisefka, ma ifat aṭas n tafiwin, ma ifat aṭas akkagi n yisefka, isefka-agi neqɛed-iten, neqɛed-iten mačči kan akkagi, nerra-ten d tafiwin. إيه d ayen akk yebɣa kan ad wen-d-iniɣ, ayen akk ad d-ileqeḍ isebtaren-agi n web neɣ ihallen am yisnasen, ma atan tecfam, isnasen daɣen i leqḍen-d, jemɛen-d daɣen isefka, ma ifat aṭas, nekkagi nettarra-ten di taffa neɣ di taffiwin. Ihi d acu-tent, amek i, akka taffa, ma d-iniɣ taffa n yisefka, amek i tella daxel tmacint neɣ daxel uselkim? Ihi ẓret d akken taffa neɣ taffiwin-agi n isefka bnant bnant ɣef ɣef tfelwa tifelwa tafelwit table tifelwa ma ifat aṭas les tables tafelwit d ayen d awal i d i nettaf di deg umawal-agi neɣ deg umawal n Dda Lmulud nettaf-it daɣen i d di tusnakt daɣen i deg umawal n tusnakt les mathématiques Ihi ma d-nini taffa n isefka, fehmet dakken taffa-agi neɣ taffiwin bnant ɣef tfelwa, tafelwit, afelwit, tafelwet. Yezmer di taffa-agi, base de données, tebna ɣef aṭas n tfelwa, ad tafeḍ aṭas tfelwa, tafelwit, am dagi tura fkiɣ-awen-d amedya. Xemmemeɣ deg umedya ma teṭṭfem aɣerbaz, Deg uɣerbaz d acu yellan? Llan inelmaden, arrac yeqqaren, tiqcicin. Llan wagad yesɣaren, d iselmaden. Llan ahat daɣen i, ma tesɛam akka, ma tesɛam arrac yeqqaren, qqaren timsirin, ad mxalafent, ad mgaradent temsirin-nni, tga tamsirt n tusnakt, tamsirt n tefransist, tamsirt n teqbaylit, tamsirt ahat akka n tsenselkimt. Iɛedda ad d-ilint aṭas n temsirin, daɣen iselmaden-nni yezmer ahat ttekkan deg aṭas i gezda, agezdu, département, i gezda Mefat aṭas. Yezmer ahat iselmaden-agi ahat daɣen i sɣaren deg usdu n tusnakt, deg usdu daɣen n tsenselkimt d wanda niḍen. Ihi, ma d-iniɣ taffa deg-s tifelwa, aṭas n tfelwa, yal tafelwit d ad d-nejmeɛ-d deg-s akka kra n tilɣa. Deg umedya-agi, sɛiɣ tafelwit n yiselmaden. Ayɣer? Akken i ad nesɛu tabdart, une liste, tabdart n yiselmaden-agi s yismawen-nsen, ahat leɛmer-nsen, melmi d-lulen, d acu ɣran, neɣ ansi d-ffɣen, Akkenni, ayen i kli tirɣa i k-yeɛnan iselmaden-agi ad tili di tfelwit n iselmaden. Ma yella akkagi ma neṭṭef inelmaden, yezmer daɣen i nesɛu tafelwit n inelmaden. Ad tẓrem ma ifat ad truḥem ahat akka s aɣerbaz, ad testeqsim ahat win i k-yeṭṭfen aɣerbaz-agi, ad testeqsim ɣef kra, ɣef warrac yeqqaren neɣ ahat akka ɣef Ɣef yisselmaden, yezmer netta ad imuqel di tmacint-nni-is deg uselkim-ines, akken-nni ad iẓer dɣa ma d aqcic-nni ɣef i yesteqsayem, ma yella ar ɣur-sen dɣa deg uɣerbaz-agi i yeqqar neɣ ur yeqqar ara neɣ mačči dinna, yezmer ad iruḥ ar tfelwit-agi n yinelmaden akken ad iwali ma yella d aqcic neɣ d taqcict Afeg yettnadi yellan dinna dɣa deg uɣerbaz-agi, acku mi ifat aṭas n warrac ur tceffuḍ ara fell-asen, iwulem dakken ad n-taruḍ ad n-teskelseḍ anda n kra. Ihi anda ad ten-nessekles? Ad ten-nessekles di tfelwit-agi n yinelmaden, i wakken ad neqreb fell-asen, ad ten-naf yerna ad ten-neḥrez dɣa akken i wen-d-nniɣ deg uẓeḍṣi neɣ deg tesfift, i wakken ur yettruḥu ara. Muqlet dagi, zemreɣ daɣen ad sɛuɣ tafelwit n temsirin, axaṭer akken i wen-d-nniɣ zemreɣ ad nesɛu aṭas n temsirin i yeqqaren deg uɣerbaz. Ihi, ad sɛuɣ daɣen i tafelwit n temsirin. I akken ihi daɣen i ma ifat timsirin-agi yesɣaran iselmaden, iselmaden-agi daɣen cudden ar s i gezdeɣ, ar le département war anda ahat akka sɣaran, ihi ad twalim dagi sɛiɣ tafelwit n i gezdeɣ yernu cuddent tfelwin-agi tfelwa-agi ayɣer suddent bugar-asent iwurem akken ad suddent ayɣer acku ma yella bɣiɣ ad ẓreɣ deg umedya ṭṭfeɣ aqcic di tfelwit-agi n yinelmaden ad bɣuɣ d anwa t ɣaran imi ifat tifelwa-agi suddent seg yisem-agi n uqcic i bɣiɣ ad ttqribeɣ d anwa t ɣaran izmer ad d-afeɣ imi deg tsudert tfelwit-agi n yiselmaden izmer ad d-afeɣ d anwa i t-isɣaren. Ma yella bɣiɣ ad d-afeɣ d anwa wi ara ttekkiɣ ad ddmeɣ aselmad ad s-iniɣ anda gesɣara, izmer imi deg tsudert tfelwit-agi n izeg gezdeɣ ad d-afeɣ anda i gezdeɣ anda isɣara. Izmer daɣen i, atah dagi sɛiɣ timsirin-agi icuddent ar s i gezdeɣ, zemreɣ ad ɣreɣ d akken tamsirt n tsenselkimt, Deg umedya, tsud Sageddu d tsenselkimt, ahat tamsirt n tusnakt, tsud daɣen sɣarant deg usdu n tusnakt. Ihi dagi yefka-awen-d kra imedyaten anda akka imi ifat tifelwa-agi isuddent gar-asent annect-agi, kdayen ma neqqar taffa n yisefka Axaṭer taffa yessefka tebna ɣef tfelwa, tafelwit, tafelwit, tawiṭ-as d tfelwa, yal tafelwit, Ɛuddin tettawi-d kan tilɣa afyun n uḥric am dagi tura ɣef iselmaden kan neɣ ɣef inelmaden kan neɣ ɣef temsirin kan neɣ ɣef igezda i ɣer sudden n wagrasen i wakken i Ma yella deg umedya dagi bɣiɣ ad sqeddiɣ, d anwa? Ah, ma bɣiɣ ad nezmer ad, ih, bɣiɣ ad d-afeɣ inelmaden, akk inelmaden yeqqaren yiwet n temsirt. Zemreɣ ad ten-id-afeɣ imi ti, tifelwa-agi cuddent wa gar-asent. Zemreɣ daɣen ad d-afeɣ aselmad yesɣaṛen tamsirt-agi n tusnakt, tamsirt n tsenselkimt, tamsirt amek i t-id-uriɣ dagi, ix. Nezmer ad d-naf daɣen i aselmad. n unelmad Y. Ma yella d aselmad n ma ara sɛiɣ yiwen unelmad isem-is Yidir, ma bɣiɣ ad ẓreɣ d anwa i d aselmad gar yiselmaden-is, ad t-id-afeɣ ihi imi ifat di tfelwa-agi i icudden bugar-asent. Zemreɣ ad d-afeɣ talɣut-agi. Nezmer daɣen akka i d-uliɣ akka ad zemreɣ ad d-afeɣ d anwa d agezdu i wiɣer yettekka uselmad-agi neɣ i yesɣaran anda zemreɣ ad d-afeɣ anda iselmad y yesɣaran deg wanda agezdu i yesɣara uselmad akka i bɣiɣ ad waliɣ deg umedya. Imi awen d-qqareɣ akkagi dagi tifelwa-ya i d-isuddent n wagar-asent, iwulem akken ad teḍrem, iwakken ad ssutreɣ ma awen d-qqareɣ zemreɣ ad d-afeɣ d anwa i d aselmad i yesɣaṛen aqcic-agi ar tegla, anect-agi n yisteqsiyen-agi irkelli Nezmer, d tuttra, nezmer ad t-id-nesteqsi s tmeslayt umuqar n SQL. Tameslayt-agi SQL, SQL, akken teẓram imeslayen akk busant si teglizit, Structured Query Language, awal-agi meqqar Structured Query Language, SQL, ihi d tameslayt-agi i nesseqdac i wakken Ad nesteqsi, ad nessuter tifelwa-agi i nisefka. Imuqel-it dagi deg umedya tafelwit-agi n yinelmaden, atan giɣ-as-d kra, kra, akken ad twalim, ad teẓrem, ad tesɛum akka tikti, ad twalim d acu-tt tafelwit-agi, amek i, amek i tebna, amek i tettili. Dagi deg umedya ṭṭfeɣ tafelwit n yinelmaden, atan sɛiɣ Umedya sɛiɣ yiwet tgejdit isem, tagejdit taralit, tagejdit agmuḍ, tagejdit uṭṭun, tagejdit anamek-is d colonne. Tesɛam daɣen, atan di tfelwit-agi, tesɛam kraḍ inelmaden, yiwen isem-is Massen, yiwen yiwet isem-is Tanina, yiwen isem-is Yuba. Ihi yal izirig, izirig s yimlili, yal izirig tesɛa matan tura deg umedya tesɛa matan ad ifhem melmi i d-ilul, agmuḍ i d-yewwi akked uṭṭun-agi, ahan uṭṭun, uṭṭun-agi i wakken kan awen-d-sneɛtaɣ neɣ awen-d-sekneɣ d akken uṭṭun-agi ma awen-d-iniɣ yiwet n tfelwit tcudd ar tfelwit tayeḍnin, bɣiɣ kan awen-d-sneɛtaɣ d akken dagi

Mcuban, d mcabin akked wuṭṭunen n tfelwit tayaḍin i wakken ad cudden buygarasen. Ihi ayɣer d ncudd? Ncudd-iten i wakken, muqlet kan dagi deg umedya, bɣiɣ ad d-afeɣ d anwa akk inelmaden i yeqqaren tasekla, yeqqaren tasekla. Ihi tuttra-agi, iwulem akken ad tt-id-aruɣ s SQL, s tmeslayt-agi n SQL. Ihi tuttla d ayen uqqar s tefransist requête neɣ qqaren-as request s teglizit. Ihi d iwulem d akken ad nefk tuttla s tmeslayt-agi SQL i wakken ad s-nini i usefrak, i win yessefraken sefrak s un gestionnaire, Tessefreg si, gérer. Ihi, ayen akka nebɣa akka d turter i usefrak agi n yisefka, nesseqdac tameslayt agi SQL i wakken ad s-nini. Ihi, ma twalim dagi, s teglizit akk, ayen akk nettaru s teglizit, timeslayin agi akk n tsenselkimt s teglizit. Ihi dagi ad twalim select isem from tin axaṭer tafelwit-agi eh, n inelmaden isem-is tin where tin pwa uṭṭun-agi yusa-d yegda akked TTM, TTM d tafelwit-agi tis snat n temsirin, tafelwit n temsirin, iwulem d akken uṭṭun-nni ad d-xtirem di tfelwit n yinelmaden ad tt-tegdu egal akked tin akked wuṭṭun yellan di teflwit-agi n temsirin, yernu tamsirt i iɣaɛnan d tinna muqqaren tasekla. Ihi ad awent-id-iniɣ akken niḍen, tuttra-agi i nefka, i nceggeɛ i usefrak-agi n isefka, neqqar-as afan-aɣ-d akk inelmaden yeqqaren tasekla. Ih, isem-agi xaṭer nebɣa kan ad nissin ismawen-nsen. Dagi ḥaca yiwen i yeqqaren tasekla tama nettwali d Yuba, ihi dagi di tuttra-yagi, ihi d Yuba ma nmuqel dagi d netta i yesɛan uṭṭun yiwen, i d-yuzgan yugda akked wuṭṭun-agi yiwen n tfelwit n temsirin, Deg-wa i gan ɣef tasekla, tamsirt n tsekla, acku dagi tusnakt tasenselkimt ihi ur tt-id-neḥseb ara. Ihi dagi akken i wen-d-nniɣ, neqqar-as kan ǧǧaban-aɣ-d akk neɣ fkan-aɣ-d akk arrac neɣ tiqcicin, ihi inelmaden yeqqaren tasekla, fkan-aɣ-d ismawen-nsen kan i neḥwaǧ imi neqqar dagi d isem kan

Données ouvertes, nezmer ad s-nini s teqbaylit d isefka yellin, ya yeldin, i wumi ten-yeldin isefka-agi, i wakken i medden ad ten-sqedcen, izmer ad sqedcen di akka di tiski, is tiski si statistique, i wakken ad rren kra usiḍen yis-sent, les calculs, kra usiḍen yis-sent, daɣenni zemrent daɣen ad, mi ifat aṭas akka aṭas isefka yellan tura akkagi, Dɣa iduban akkagi yuẓan ar zdat akkagi icerken akk akked medden, izmer daɣen ad tesseqdec daɣen tigzi taragmawant, tigzi intelligence artificielle, tigzi taragmawant, iwakken-i yella wayen acku mi fadadabu kan i yesseqdacen isefka-agi, Ɣas d adabu ad d-tiniḍ yesɛa ttawil, yesɛa, mačči am ayfat n medden i ldin isefka-agi i medden yakk deg umaḍal. Yezmer akkagi i yinadiyen, llan ugad ay nadin ɣef isefka-agi, dɣa ma yella d tigzi tadragmawant s wass-a ad ten-sqedcen neɣ s tikci, yezmer ad d-ssiwḍen kra n tilɣa ahat akal iduba-agi ur t-ssawḍen ara deg umedya ma yella tesɛam ma yella deg umedya adabu ad d-yefk akagi aṭas isefka ɣef tniri deg umedya ad ddmeɣ tiniri akagi tiniri neɣ tiniriwin n uzemmur anda nesɛa Nesɛa lɣella, neẓra acḥal i d-tettak lɣella yal sekwas. Ma yif ad tesɛiḍ isefka n yal sekwas, yezmer akka gar zdat tikti taragmawant, yezmer ar zdat ad teḍreḍ ma yella mazal lɣella trennu neɣ ad tenqes, ma yella d acu daɣen i ahat akka i tt-iǧǧan tenqes neɣ. Neɣ ad tmuqleḍ amek ad tesnerniḍ lɣella-nni, d acu i ilaq s wass ad t-tnerniḍ. Ihi anect-agi irkelli yettɛawan i unegmu n tmurt, daɣen Yettɛawan akkagi imnadiyen i wakken ad aẓen ar zdat, ad sqedcen tarrayin, les méthodes, timaynutin, kad yiwet i tigzi taragmawant neɣ i wayen niḍen. Ihi, bɣiɣ kan ad wen-d-sfehmeɣ d akken isefka yagi yellin d ayen yelhan aṭas aṭas, d ayen ad d-yawin lfayda akkagi i medden daɣen i iduba yagi i icerken isefka yagi.

Tesɛam tantzant daɣen ur d-teswawal s Facebook, uga deg kra imedyaten llan wiyaḍ. Ihi teẓram deg ẓeṭṭa-agi imettanen aṭas isefka. Isefka yezmer d tugniwin, yezmer d iḍrisen, yezmer d tividyutin. Waga dagi akk d isefka i nḥerrez deg iselkimen. Ih, dagi acu bɣiɣ ad d-iniɣ, bɣiɣ kan ad d-iniɣ d akken iẓeḍwa-agi imettanen ttaken-d aṭas isefka. Han twalam yal wa ay yesɛun akka ay yessekles iman-is di Facebook, di LinkedIn neɣ anda niḍen, yettaru-d, yettaru-d, yesrusuy-d tividyutin, yesrusuy-d tigniwin. Ihi, d simi neččaččar iẓeḍwa-agi imettanen, Ihi simi irennu-tt di tesnernay, isefka isefka-agi i wulem akken ad t-neḥrez, ad ttuḥerzen akka-agi deg iselkimen neɣ deg wallalen n weḥraz deg iselkimen. I annect-agi akk, bɣiɣ kan ad awen-d-iniɣ llan isefka yellin Iduba gan-ten, sersen-ten, cerken-ten yid-neɣ akked medden akk. Daɣen tesɛam isefka-agi i kul i d-yettasen akk si dɣa seg-wen, si medden akk, seg wakk-agi i kul yellan iskelsen iman-nsen deg ẓeḍwa imettanen i d-yettmeslayen deg i d-yettekkin deg ẓeḍwa-agi. Nesɛa daɣen isefka i d-yettasen seg wayen-nniḍen, si tɣawsiwin timegza. Cfut kan, amegzu intelligent, imegza, ma ifat aṭas. Ihi si tɣawsiwin-agi akk timegza, ad fkiɣ-awen-d daɣen i amedya af wagi i d-newwi awal di temsirin i iɛeddan, axxam amegzu. Nniɣ-awen-d akken deg uxxam amegzu, aṭas isefka ad d-ileqḍ. Axxam-agi iseɛɛu imaṭṭafen, imaṭṭafen c'est des capteurs, imaṭṭafen, ad d-ileqḍ aṭas isefka seg-sen, i syenna s S wayen akk ad d-irquḍ uxxam-agi neɣ win i yessefraken axxam, axxam-agi, ayen akk ara d-yawi akk tirɣa neɣ isefka akk ad d-yawi, i inefɛen i wakken i ad ixdem kra si, yesɛa ihalen, des programmes, yesɛa ihalen i sqedcen akk tirɣa neɣ isefka-agi ad d-nleqḍen imaṭṭafen-agi, I sin asisen, ihal, ahil neɣ ihalen, ad zemren ad d-fken tanaṭ, lamer, zemren ad d-inin ɣur-wa ad xedmet akka neɣ ad yella wayen ad d-xedmen s si tefka-agi ad leqḍen neɣ ad jemɛen. Ihi deg uxxam-agi amegzu, ad nserseɣ-d dagi deg umedya ma tesɛum ameṭṭaf n tezɣelt, tazɣelt d température, tzemrem ad tesɛum amaṭṭaf uḥerrik n tikli, ma yella win i iḥerken yelḥa-d atan ad yettwaṭṭef s umaṭṭaf-agi, ad iẓer atan atan tesɛam deg umedya acḥal i yemukkan anda ma d-telḥum ma qrib ad d-tawḍem ar tewwurt ad teldi weḥd-s Tawwurt-nni wakken ad teldi weḥd-s tesɛa amaṭṭaf i i yettqarɛen ma yella yella wacu i iḥerken neɣ acu i d-yelḥan i wakken ad teldi weḥd-s. Ihi wagi d akka d amaṭṭaf yezmer akagi ad yettewwiq d ccna, ad yettwaxdem dagi i wakken ad teldi weḥd-s tewwurt neɣ ad neɣ ad teɣleq. Tesɛam amaṭṭaf n tafat, Ma ala d tafat ad ldint ṭṭwaqi, ma ala d ṭṭlam ad ɣelqen. Tzemrem ad tesɛum takamirat i ţeṭṭfen tugniwin i wakken ad takamirat-agi kan ad teţwali ma ala deg ɣef weḥda n ṣṣbeḥ wi d-iqerben s axxam ad d-iţeṭṭebṭeb neɣ yella kra, yezmer ad yili ha-ţ-a d amakar neɣ akka. I uga d imaṭṭafen agi irkuli ikk d ayen ikk id ileqḍen, id itteṭṭfen, id itteṭṭfen irk isefka. Is yisefka yagi irkuli ad ten sqedcen ihallen i wakken i izmer awen d inin ahat atan wakka d ifreḥ lweḥda n ṣbeḥ wakka d i d ittbewwḍen ar tewwurt ahat akka awen d iceggeɛ asefrek agi n wexxam awen d iceggeɛ izen ar tilifun nwen awen d yini iha ɣur ɣur wat atan wakka id yusan Idyusan fedden ɣef weḥda n ṣṣbeḥ, maca d ḥaǧa. Yella ccek deg wannect-agi, ahat d amakar, ahat d anwa d lǧar i yeḥwaǧen akka tallalt, yehlek neɣ kra. I d annect-agi kan bɣiɣ ad wen-d-iniɣ, d akken ma ifat wagi ad ak-it-id-tefka ayen akk ad d-tleqḍem neɣ ad d-leqḍen imaṭṭafen-agi, daɣen i d isefka. I fkiɣ-awen-d amedya bexxam amegzu, i maca akken teẓram mačči kan axxam amezgu i yellan, llant akk tɣawsiwin agi timegza, am dagi han serseɣ-t-id, tamlilt yeqqnen, montre connectée, tilifun n ufus, imsismeḍ amegzu, tili imsismeḍ, frigidaire, amsismeḍ amegzu, ihi wagi dagi irkelli. Leqḍen-d isefka i wakken ad xedmen kra, kra tawuri, ad qedcen ad xedmen kra, d awul-is imuqar n fonction. Ihi, isefka-agi irkel ad d-nejmeɛ seg tɣawsiwin timegza i nezmer ahat akka iduba-agi tmura daɣen ad cerkent isefka yellin, akka mi d-qqareɣ imedyaten-agi kuli ansi akk ad d-nniɣ akka iẓeḍwa-agi metanen les réseaux sociaux ansi akk ad i d-ineqḍen isefka, ihi isefka-agi ma ifat aṭas neqqar-asen isefka imeqqranen. S teglizit qqaren-as big data, s tefransist qqaren-as données massives. Ihi isefka-agi akk imeqqranen am iẓeḍwa imettanen am Facebook, am LinkedIn ad wiyaḍ, ma ad leqḍen akk isefka-agi ma ten-ḥerzen, ḥerzen-ten deg wallalen n weḥraz, allalen-agi n weḥraz Zemmer ad ilin d iḍebsiyen, zemmer ad ilin d tisfifin, acku aṭas isefka. Ihi ma ifat aṭas isefka, ad twalim ila kull ṣṣenf n tileɣɣa neɣ n yisefka nezmer ad d-nenqeḍ neɣ ad d-neḥrez neɣ ad d-nejmeɛ. Ihi nniɣ-awen-d di tazwara d akken ma ifat nesɛa isefka nettarra-ten d taffiwin, taffiwin-agi nettarra-tent d tifelwa, tafelwit rnu teqqen-itt ar tfelwit, qqen-itt ar tfelwit. Ihi ma nesɛu taffa n isefka nxeddem-itt akka d taffa neɣ akka nbennu-tt af tfelwa, ma ifat neẓra d acu akk am medyan-iw ur d-fkiɣ, ẓriɣ sɛiɣ inelmaden, ẓriɣ sɛiɣ iselmaden, ẓriɣ sɛiɣ timsirin, sɛiɣ i. Daɣen i amek i sneɣ ɣer i gezdeɣ, les départements, yal taɣawsa, yal tarɣa tban, ihi ad tebnuḍ akk akken d tifelwa, ma ifat Akka, d isefka ad d-ttasen si yal tama, ad d-ttasen si tɣawsiwin timegza, ad d-ttasen si tzeḍwa imettanen, yal wa ansi d-iruḥ, yal wa d talɣa-ines, ttemxalafen amek wa d tavidyut, wa akken i wen-d-nniɣ, wa d aḍris, mxalafen ilkul, ihi ur nezmir ara ad ten-nerr di taffa am taffiwin n isefka. ihi nḥers-iten akken i t-id-nelqeḍ ad t-neḥrez, ayen ma d-iḥḍer ad t-nesseqdec, ur nesteqdec ma nebɣa ad t-nessuter, ad nessuter kra kra n yisefka neɣ kra n talɣiwin, nebɣa kra ad d-nawi seg-s, seg yisefka-agi, ur nesseqdac ara tameslayt SQL. Acku newwi-ten-id akken i ten-id nqud, nessers-iten, ur ten-nessers ara d tifelwa, nessers-iten kan akka, neḥrez-iten kan akken llan. Ihi neqqar-asen i tsefka-agi, neqqar-asent isefka NoSQL, acku ur nesseqdac ara tameslayt n SQL akken i nxeddem i tfelwa neɣ i taffiwin n yisefka, les bases de données. I dagi mačči d taffiwin n yisefka, d tis d isefka kan Nettasen-d, nseḥrez, neḥrez-iten akken d-usan, akken d-usan ad ten-neḥrez, ur ten-nesseqɛad ara, ur ten-nessalay ara akkagi d tifelwa. Ihi d act-agi i yeǧǧan neqqar isefka-agi d isefka n OSQL. unamek-is ur nseqdac ara tameslayt SQL. Ihi, iwakken ad nessuter, iwakken ad nesseqdac, nesseqdac ifecka niḍen, ifecka, ifecka uti niḍen, i d-innulfan di talliwin-agi tineggura, ihi ifecka-agi neɣ iseɣḍanen, logiciel, i nesseqdac iwakken iwakken amek ad iniɣ ad nesseqdec isefka-agi iwulem akken ad nesseqdec ifecka neɣ iseɣẓanen nniḍen, ihi ifecka-agi neɣ iseɣẓanen nniḍen llan ad fkeɣ-awen-d kra imedyaten, ɣas ma kenwi ha akka ma mačči d tsenselkimt i tqeddcem i txeddmem ur teẓrim ara d acu-ten, ẓret kan d akken ma ifat d isefka-agi n uSQL ur nezmir ara ad nesseqdec tameslayt SQL, ihi Nesseqdac ifecka neɣ iseɣzanen am MapReduce, MongoDB, Spark, wagi ad iyi-qedcen di tsenselkimt, ẓran d acu-ten. Ihi, s wanect-agi, ad tekfu temsirt-agi af, nebda-tt-id af taffiwin n isefka, taggara nekfa sys s isefka imeqqranen, ur nesseqdac ara taffiwin-agi, acku akken awen-d-qqareɣ, D izraren i d-ittruḥun, neḥrez-iten akken llan, ur nezmir ara ad t-nessulid i tfelwa. Ihi bɣiɣ kan, ma qeblem ad kfuɣ tamsirt-agi, ad wen-d-iniɣ d akken imeslayen i sqedceɣ, akken twalam, ihi nhedder-d ɣef tesfifin, bond, nhedder-d ɣef taffiwin i isefka, base de données, nhedder-d ɣef imaṭṭafen, capteurs, iḍ allalen n weḥraz am iḍebsiyen, nhedder-d, teẓram, Aql-aɣ di temsirt tis ukuz. Iwulem dakken ma d-iniɣ asefk-u yessefk ad ḍelmeḍ akken d Liduni, mebla ma sefhameɣ-t-id ttɛawadeɣ-d awal-agi s tefransist yal abrid, Données massives, Big Data, d isefka imeqqranen. Ur d-meslayeɣ ara ɣef faylu, d acu kan uliɣ-t-id Ihi afaylu d ifayla d les fichiers, twalam dakken meslayeɣ-d s usefrak, asefrak maci d awal i ufiɣ kan, han twalam giɣ-as titri, d acu kan wwiɣ-t-id seg umyag sefrek, gérer, i d-ufiɣ deg umawal n Dda Lmulud. Aṭas i d-temmeslay ɣef tilɣa, talɣut, tilɣa, information, d ayen i cakkeɣ tettlem yakan di radyu, di radyu, di tilivizyu n teqbaylit. Tigzi, naf-id yakan intelligence, intelligence artificielle, tigzi, tigzi ihi intelligence akken i d-naɣ, taragmawant, artificielle nekkini mi qelbeɣ ur t-id-ufiɣ ara, ihi ufiɣ kan agmawi anamek-is naturel deg umawal n Dda Lmulud, ihi rriɣ-t Aragmawi, anamek-is mačči d agmawi, mačči d agmawi, mačči d agmawi, il n'est pas naturel, ihi d aragmawan, ta dagi d aragmawan, et intelligence artificielle, tigzi taragmawant. Tameslayt, c'est le langage, neɣ un tameslayt sql. Ifecka, afecku, deg umawal n Dan Mulud, les outils, ma d-nenni s nekkni d iselkimen, les outils, ttxemmimen s iseɣẓanen, les logiciels. Ih, ahil ihalen d awal iwulem dakken tura ad tecfum fell-as. Nniɣ-awen tuttra, ma ttreɣ, ma bɣiɣ ad d-fkeɣ tuttra, requête, request, akken ad seqsiɣ ɣef kra n talɣut, kra n tilɣa i bɣiɣ ad d-awiɣ si taffiwin n yisefka. Réseau social, ahat teẓram aẓeṭṭa amettan, neɣ ma yella aṭas iḍeḍwan attanen. Table, tafelwit, tifelwa, tella deg umawal n Dda Lmulud, tella daɣen di tusnakt. Deg umawal n tusnakt. Ihi s wayagi ad wen-d-iniɣ tanemmirt imi i d-teffrem ar tufat.